מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף יט עמוד ב'. לאמיר אנהייבן דף יט עמוד א', די לעצטע אכט שורות. אבער מ'טאר אנהייבן די גמרא מיט א שטיקל הקדמה. אונז האבן געהאט רבי אוישע וואס רבי אוישע קען מסביר זיין וואס איז שיטת ר' שמעון. דאס הייסט אזוי, אונז האבן געהאט צוויי משניות. מ'גייט די משנה אן איין פרק, מ'גייט די משנה דא דף יט עמוד ב', און מ'האט געזען דא באמת דא דא איין חילוק. די ערשטע משנה גערעדט פון א פאל וואס מעש נולד און שפעטער יבם, די צווייטע משנה גערעדט פון א פאל וואס איז מעש, יבם און שפעטער נולד. דאס הייסט די שאלה איז געווען ווי איז געווען די ליידער פונעם דריטן ברודער, ווען איז די ליידער צוגעקומען, איז ער צוגעקומען פאר מען האט געמאכט יבם, דאס איז געווען די ערשטע משנה, אדער איז ער אנגעקומען נאכן יבם, דאס איז די צווייטע משנה. זאגט ר' משה, הגם דו זעסט טאקע שצר ר' שמעון נאר דא אין די צווייטע משנה, וואלט דו וואלסט אפשר געקענט מסביר זיין אקעי, וויבאלד ס'איז דאך א פאל וואס מעש איז שפעטער יבם און שפעטער נולד, קומט אויס אז ווען דער לוי איז געבוירן איז באמת האט פשט געזען אה, אייש איז ראובן, איך ווייס נישט צו זאגן פון קיין ראובן, דערפאר איז אייביג שמעון'ס פאר, און אפשר דווקא אין אזא פאל האט ר' שמעון געהאלטן איז נישט דא אזא דין ווי אייש איז אוכפש להוי בעולמי, אבער די ערשטע משנה, וואס די ערשטע משנה רעדט פון א פאל וואס מ'עס נולד און שפעטע יבם, קען זיין אמת, וויבאלד ער האט דאך געזען די פרוי הענגענדיג אין די לופט כאילו מען האט נאכנישט געמאכט קיין יבום מיט זי, אויב איז אזוי כאילו אה, דאס איז יא ראובן'ס פרוי, בלייבט דאס א ערבה פאר אים א גאנצע צייט? זאגט רבי אשי ניין, זאלסטו וויסן עס איז נישט אזוי. ר' שמעון האלט א זייער אינטערעסאנטע שיטה, און דאס איז די חידוש וואס ר' משה האט געזאגט אין ר' שמעון. זאלסטו וויסן, דער זיקוק איז כניסא דמיא. די פאקט וואס ס'איז שוין דא געווארן א זיקוק צווישן דער פרוי פון ראובן צו שמעון, דאס הייסט שמעון איז געווען דער קאנדידאט דא צו גיין מכניע בם, זאלסטו וויסן דאס אליינס מאכט עס כאילו אז זי איז שוין זיין פרוי. האט נישט געמאכט קיין מעמא, האט נישט געמאכט קיין קידושין, האט נישט געמאכט קיין, גארנישט האט נישט געמאכט, זאלסטו וויסן, די מינוט וואס דער ראובן איז געשטארבן, און שמעון איז יעצט דער קאנדידאט צו גיין מאכן יבום, איז דאס גלייך כקניסת דמיה. און פאר דעם זאלסטו וויסן, גייט מען נישט אן צו ס'איז מעז נולד און שפעטער יבום, צו ס'איז מעז יבום און שפעטער נולד, און אין יעדן פאל זאלסטו וויסן, דער לוי האט נישט קיין שום פראבלעם צו נעמען שפעטער, נאכדעם וואס שמעון איז געשטארבן, האט ער נישט קיין פראבלעם צו נעמען די פרוי פון שמעון. פארוואס? ווייל איך קוק זי אייביג אן ווי די פרוי פון שמעון. איי קען זיין אפילו האט גארנישט געמאכט מיט זי, האט אפילו נישט געמאכט קיין יבום אויכעט נישט, אפילו נישט קיין מאמע, ס'גייט מיר נישט אן, ווייל די זיקה ככניסת דמי. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די מחלוקת וואס דו זעסט דא דף יט ח סימן בית ביי די משנה, איז בעצם נישט דווקא אין אזא פאל וואס ער איז געבוירן נאכן יבום, נאר אפילו ער איז געבוירן פארן יבום, זאלסטו וויסן, ס'איז פיין, נאכדעם וואס שמעון איז געשטארבן, קען קומען לייבי און קען גיין מאכן יבום מיט די פרוי, פארוואס? ווייל זי קען קיין כניסה דמי. און מיט דעם ברענגט די גמרא יעצט שיטת הרב פאפא. און הרב פאפא זאגט זאלסטו וויסן, איך בין זיך חולק אויף דעם, ס'איז נישט אזוי, נישט דאס איז געווען שיטת ר' שמעון. און ער זאגט אזוי, רב פאפא אמר רב פאפא זאגט אונז, בימים ואחר כך נולד פלג ר' שמעון. די מחלוקת צווישן ר' שמעון מיט חכמים איז דווקא דא אין די צווייטע משנה, דווקא אין א פאל וואס מען האט געמאכט יבום, און נאכדעם ערשט איז געבוירן דער לוי, אה, דאס הייסט ווען לוי געבוירן, קוק איך אן דיר פרוי, וועמענס פרוי ביסטו? אה, ר' שמעון, וואס הייסט? און מען פארציילט אים, אה, זאלסט וויסן, ס'איז געווען דא עפעס א אלטע היסטרי, זאגט איך ווייס נישט, איך לוי, איך בין געבוירן, בשעת דער פרוי איז שוין געווען שמעונ'ס פרוי. אה, אויב אזוי אין אזא פאל זאג איך פיין, הגם ס'דא דא אלטע היסטערי, זאגט רבי שמעון, איך קוק נישט אויפן היסטערי, איך פארקוק עס, איך קוק כאילו זי איז נאר דערפאר פון שמעון, און פארדעם ווען שמעון שטארבט קען דעס קומען לייבי און קען גיין מאכן אידן מיט זי. אבער זאלסטו וויסן, דווקא אין דעם פאל, אבער זאלסטו וויסן בנולד ואחר כך יבם, אבער אויב די ערשטע משנה, אין די פאל אז וואס? אז דער ראובן איז געשטארבן, און שפעטער איז יעצט געבוירן געווארן דער לוי, און נאר נאכדעם האט מען געמאכט יבם, אויף דעם זאלסטו וויסן, לא פליג, איז ר' שמעון אויך מודה זאגט רב פפא. זאלסט וויסן רבי שמעון האלט אויך אין אזא פאל, ווען ס'איז מס, שפעטער נולד, שפעטער יבם, זאלסטו וויסן ניין, וויבאלד די לייב איז געבוירן, און ער זעט דא אשת שמעון, סארי, אשת ראובן זעט ער דא אביסל אין די לופטן, וואס טוט זיך מיט זי, ווער גייט זי נעמען, וואס געשעט דא מיט זי, אה זי האט זי איז נאך קאנעקטעד צו איר ערשטע מאן הייסט, זאגט ער זאלסטו וויסן, הייסט דאס ווי אן ערבה, און פאר דעם זאלסטו וויסן, אשת ראובן, וואס שפעטער פאלט צו שמעון, אפילו ווען שמעון איז געשטארבן, קען ער זי נישט נעמען, פארוואס? ווייל די מעשה איז געווען, מת נולד און שפעטער יבא. איי האבן מיר דיך געפרעגט, און באמת פון דארטן איז געקומען רבי אושיע. אונז האבן דא א פראבלעם. די ערשטע משנה רעדט אין א פאל, זאלסטו וויסן, מת, שפעטער נולד, שפעטער יבא. די צווייטע משנה רעדט פון מס יבום און נולד, און אויף דעם האבן געזאגט חכמים זאגן זאלסטו וויסן, אפילו אין א פאל וואס ער איז געבוירן נאכדעם וואס די גאנצע יבום איז שוין געשען, דאס הייסט די גאנצע היסטארי בעצם זעהט ער נישט און ער האלט נישט מיט מיט דעם, נאך אלץ האלטן חכמים זאלסטו וויסן, לייבי מיט די פרוי, דאס זענען ערבות, אשת אח שלא הי' בעולמו. אויב אזוי איין מינוט, אז איך האב שוין די צווייטע משנה, וואס אפילו לאחר יבם קומט אן, זאג איך איין מינוט, די פרוי האט עפעס א היסטערי און פאר דעם די היסטערי ווערט נישט אויסגעמעקט, און פאר דעם זאלסטו וויסן אז ס'איז עובר פאר דיך. איז דאך אוודאי און אוודאי אין די ערשטע משנה, וואס דארטן איז זי געבוירן בשעת זי איז טאקע נאך א שטיקל קאנעקטעד צו ראובן, אוודאי און אוודאי האלטן חכמים דארטן זאלסטו וויסן, קענסט נישט נעמען די פרוי, זי איז אן עובר צו דיך, און ממילא איז מיר פרעגט, וואס דארף איך האבן צוויי משנות? איז רבי אושי מטעם דעם געקומען זאגן אה, וויבאלד קען דאך נישט זיין די ערשטע משנה שטייט לפי חכמים, מוז דאך זיין די ערשטע משנה קומט דא מטעם רבי שמעון, און פון דעם זאגט ער די מחלוקת איז אויף ביידע משניות. אבער יעצט וואס הפאפא זאגט אונז ניין, רבי שמעון קוקט זיך נאר אויפן צווייטן משנה, נאר אין א פאל וואס מס. יבם איז שפעטער נולד, אה, אמת איז, צוליב פון וועם איז געשריבן געווארן די ערשטע משנה. און פאר דעם פרעג איך דיר וטביה לרבנן, איצט איך זאג איך דיר זאלסט וויסן אפילו דו האסט דא א קשיא, זאג איך דיר פיין, אבער באמת איז ביידע משניות נדבכו לפי חכמים. קוקסט מיך אן, לפי חכמים? וואס עפעס? די צווייטע משנה וואלט דאך געווען גענוג, און ווען איך האב די צווייטע משנה ווייס איך גלייך וואס די דין איז אין די ערשטע משנה. און אויף דעם זאגט ער ביסט גערעכט, אבער ולא זי אף זיגתני, די שטייגער איז, און דאס זעט מען אסאך מאל, זאגט ערשט דעם קלענערן חידוש, דאס הייסט ווילסט אין א פאל וואס איז נולד, און שפעטער האט מען געמאכט די יבום, ניין, דאס איז א עבר, און נישט נאר אין אזא פאל, נאר אפילו א גרעסערע פאל ווי די צווייטע משנה, אפילו א פאל וואס ער איז נולד לאחר וואס מען האט געמאכט די יבום, דאס הייסט געווען מת, יבום און נולד, זאלסטו וויסן אפילו אין אזא פאל האלט איך די זעלבע זאך, אפילו דא וואלט שוין אפשר געווען א סברא צו זאגן אנדערש, ניי זאלסטו וויסן זאגן מיר חכמים, דאס איז אן עבר פאר דיך, און אפילו שפעטער ווען זי פאלט צו דיך דורך שמעון, זאלסטו וויסן דו קענסט זי נישט נעמען, און פאר דעם ענטפער איך דיך, לא זי אף זי קטני. און מיט דעם זאגט די מא יעצט, דאס הייסט אונז האבן דא א מחלוקת ר' פפא מיט ר' אושיה, וואס איז געווען שיטת ר' שמעון? ר' אושיה געהאלטן אין ביידע פעלער, אין ביידע משניות'ן האלט ר' שמעון, ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון עבר, פארוואס ווייל די זיקוקי כניסא דמיא, און אויב אזוי אייביג די מינוט וואס די ראובן איז געשטארבן און די פרוי איז געפאלן צו שמעון איז דאס שוין געווארן שמעון'ס פרוי, אפילו האט גארנישט געמאכט, אפילו האט נישט געמאכט קיין מאמע, האט נישט געמאכט קיין יבום, האט גארנישט געטון, האט נישט צוגערירט צו דער פרוי, גלייך ווערט זי די פרוי פון שמעון, און פאר דעם יעצט ווען לייבי איז געבוירן גייט מען נישט אן צו דער שמעון האט שוין יא געמאכט יבום, יא געמאכט מאמע, האט עפעס געמאכט, הו קעירס, זי איז געווארן זיין פרוי, גלייך ווי אזוי דורכן זיקה, און פאר דעם גייט מען נישט אן ווען ער איז געבוירן, און פאר דעם סיי משנה א' און סיי משנה ב' פון דעם פרק זאלסטו וויסן, זאגט רבי שמעון, ווי רבי משה טייטשט עס אויס, נישט דא קיין פארלערן פון אש זכר שלא היה בעולמו, מה שאין כן פאפא זאגט אונז ניין זאלסטו וויסן, נאר אין א פאל וואס דער ברודער האט שוין געמאכט יבום, האט זיך שוין אמת'דיג אריינגענומען, אין אזא פאל איז ער חולק רבי שמעון אויף חכמים, און ער האלט אמן, זי האט שוין אריינגענומען, עס איז שוין עכט'דיג זיין פרוי, דאס הייסט שוין נישט אש זכר שלא היה בעולמו, אבער אין די ערשטע משנה, היות ער איז דאך געבוירן, האט מען דאך גארנישט איבער דערפאר, אוודאי דאס אייש איז אויך נישט לא היה בעולמו, איז דאס די מחלוקת צווישן רבי הושע מיט רב פפא. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט, תני קבי' סי' דרב פפא, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא, וואס די ברייתא האט זעקס פעלער, און די וועסט אנקוקן די ברייתא וועסטו גלייך זען וואס ער שיצט רבי שמעון, און די וועסט זען ס'איז אזוי ווי רב פפא איז עס מסביר, און אויף דעם זאגט ער אזוי, די ברייתא איז א ראיה צו ר' פפא, ואת יפתה דר' משה און ס'פרעגט אפ שיטת ר' משה. איז לאמיר גיין אנקוקן דעם ערשטן פאל פון דער ברייתא. די ברייתא ברענגט אזא סארט מעשה, שני אחים בעולם אחד, ווען איך זאל האבן צוויי ברודערס, זיי האבן זיך געקענט צוזאמען, ראובן, שמעון, ראובן האט חתונה געהאט, שמעון האט חתונה געהאט. און מעשה אחד מהם בלא עוולתא. איבן איז געשטארבן אן א קינדער, ועמד השני הזה לעשות איז מאמר ביובנתו. זאגט שמעון איך בין גרייט צו גיין מאכן יבום. א חלק פון גיין מאכן יבום מדרבנן דארף מען דאך מאכן מאמר. פיין איך בין גרייט דאס צו מאכן. אבער למעשה ולא הספיק לעשות בה מאמר עד שנולד לו אח. למעשה ביז וואס ווי און ווען איז שוין געבוירן דא נאך א ברודער, לייב איז געקומען אויפן וועלט. און יעצט איר מעסט, יעצט איז שמעון געשטארבן. און די שאלה איז וואס טוט מען דא? קומט לייבי און לייבי זאגט קוק הער, איך בין דאך די איינציגסטע ברודער, לכאורה איך וואלט געדארפט נעמען די פרוי פון ראובן, לכאורה איך וואלט געדארפט נעמען די פרוי פון שמעון, פסק'נטס מיר וואס דארף איך דא טון? און אויף דעם זאגט די ברייתא זאלסטו וויסן אזוי, הראשונה יוצא משמיישת אחיו שלא היה בעולמו. די ערשטע פרוי, דאס הייסט אשת ראובן, די רבקה, מיט זי קען ער גארנישט טון, איז די סיבה זייער פשוט, ראובן מיט לוי האבן זיך קיינמאל נישט געקענט, און איז דאך אשת אח שלא היה בעולמו, איז אוודאי זי קען ער נישט גיין נעמען, פאר איז אים דאס א געהעריגע עוולה. יעצט ווי שניר, די אשת שמעון, די שיינדל, אוי חליצות, אוי מסי א בהמות, מיט זי מאכט ער אדער יבום אדער חליצה. ראובן האט זיך טאקע נישט געקענט מיט לוי, אבער שמעון מיט לוי האבן זיך גוט געקענט. אז שמעון מיט לוי זענען געווען געהעריגע ברודערס, און יעצט איז ער געשטארבן אן א קינדער, אוודאי דארף ער גיין מאכן יבום. ווילסט נישט מאכן יבום גיי מאכן חליצה, אבער עפעס מוזטו מאכן. און פון דעם זאגט מען די ברייתא זאלסטו וויסן, מיטן ערשטן מיט זיד קענסטו טאקע גארנישט טון, אבער מיט די צווייטע אוודאי מיט זיד קענסטו יא טון. און דאס איז זייער פארשטענדליך, דאס איז אלע שיטות חכמים. לאמיר גיין צו נאך א פאל. די זעלבע מעשה הייבט זיך אן די זעלבע צוויי ברידערס ראובן מיט שמעון. ראובן האט חתונה געהאט און שמעון האט חתונה געהאט. יעצט וואס איז געשען איז, ראובן איז געשטארבען אן א קינדער. צו וועם פאלט זיין פרוי? צו שמעון. שמעון, דו גיי מסדר זיין א מנין דא. און יעצט גייט עס ווייטער, עשה עשה בה מאמר, וואס ער האט געטון איז, ער האט געמאכט מאמר מיט דער פרוי, ער האט זי געמאכט דא א קידושין דרבנן. יעצט לאמיר אביסל בעסער פארשטיין וואס טוט מאמר און ווי אזוי ארבעט די גאנצע מאמר. בעצם ווייסן מיר מדאורייתא, א מענטש דארף מאכן יבום מיט א פרוי, וואס ער דארף טון, ער דארף זי בועל זיין, ער נעמט זי אריין, דורך דעם האט ער מסדר געווען די מנין, ווילסט עס נישט טון, געב א חליצה און פינישט. יעצט למעשה מדרבנן דארף מען צולייגן א זאך וואס הייסט מאמר. איז די שאלה איז ווי אזוי קוק איך אן די גאנצע מאמר. חכמים האבן אויסגעטייטשט מאמר מיינט אז ס'ברענגט צווישן א שטיקל אריין צו שמעון. ס'איז נאך אלץ קאנעקטעד צו ראובן, אבער דאס ברענגט צווישן א שטיקל אריין צו שמעון. און פון דעם וואס דו באטראכסט זי האסט דער פרוי, זי האט באקומען מאמר, בעצם האט זי צוויי זיקות. זי נאך פארבינדן צו אלטע מאן, ווייל מיט די רייס איז די מאמר איז בכלל נישט אנערקענט. מיט די רייס איז דאס א פירם שפיל. און אויב אזוי, די זיקה צום אלטן מאן איז נאך אלץ דא. מיט די רבנן אבער איז זי שוין קאנעקטעד צום נייעם מאן, און פאר דעם די מאמר שלעפט זי אויף צוויי זייטן. איר מוז זען באלד רבי שמעון האלט און מ'האב עמעץ דאס שוין געזען אויפן פריעדיגע שיעור, רבי שמעון געהאלטן ניין. מאמר איז האב איך פשוט א ספק ארבעט עס אדער ארבעט עס נישט. דאס הייסט אויב ארבעט עס, איז עס פשט זי איז יעצט אינגאנצן די פרוי פון שמעון. אויב מאמר ארבעט נישט, איז זי אינגאנצן די פרוי פון ראובן. דאס איז די וועג ווי איך קוק אן מאמע. למאי נפקא מינה צו איך קוק עס אן צושלעפט אויף צוויי זייטן אדער ניין, כ'האב פשוט א ספק איז דאס יעצט עשה שמעון אדער דאס עשה ראובן, עמער באלד זעהן ווי דאס כאפט א חילוק. אבער פאר דערווייל לאמיר צוריק גיין צו אונזערע מעשה. דאס הייסט דער ראובן געשטארבן אן א קינדער, און קומען שמעון זאגט פיין איך בין דער ברודער וואס דארף עפעס טון, עשה בה מאמע האט טאקע געמאכט מאמע. יעצט ואחר כך נולד לאח, יעצט נאכן מאכן מאמע איז דא צוגעקומען א נייער ברודער לוי. וויל אייוועלט זאגן אקעי איין מינוט, פון מיינע אויגן, לכאורה די פרוי איז שמעון'ס פרוי, די רבקה איז שמעון'ס פרוי, ווען באלד זעען מיר אז די ברייתא גייט פסק'נען אז ראשונו ניין, די רבקה זי גייט צוריק ארויס, מיט זי גייט ער גארנישט טון, וואס דאס איז ווייטער א שיטת חכמים, ווייל זיי האבן דאך געהאלטן אז לייבי מיט ראובן האבן זיך קיינמאל נישט געקענט, אז לייבי מיט ראובן האבן זיך קיינמאל נישט געקענט איז דאס א געהעריגע ערוה, און פון דעם זאלסטו וויסן דאס איז עיי ש זכות שלא היה בעולמו. אה, עס איז דא דא מאמע, און די מאמע איז נישט אין א שטיקל קאנעקטעד צו שמעון, און ער איז דאך נאר נאכדעם געבוירן. יא פיין, אבער חכמים מאכן נישט קיין חילוק ווען ער איז געבוירן. די פרוי האט א זיקה צו איר מאן, זי איז אמאל געווען אשת ראובן. פאר דיך לייבי איז דאס אייביג א ערוה. און פארדעם זאלסטו וויסן מיט זי קען ער גארנישט מאכן. יעצט פיין, וואס איז אבער מיטן צווייטן פאר? יעצט נאך שמעון איז געשטארבן, איין מינוט, די צווייטע פאר אפשר זאל איך זי יא נעמען? און אויף דעם זאגן חכמים, און מיר באלד זעהן די סוף פון די ברייתא, זאגן חכמים, זיי ניין, זאלסטו וויסן, מיטן צווייטן קענסטו נאר מאכן חליצה, יבם קענסטו נישט מאכן מיט זי. און דעם חשבון איז זייער פשוט. ווייל נחנא מיט די לייבי וועסטו אנקוקען, די שיינדל זי איז נאר די פאר פון שמעון. און שמעון האט נישט קיין אנדערע פרוי. ס'איז אבער נישט אמת. מדרבנן האט דער שמעון נאך א פרוי, די פרוי מיט וועם ער האט געמאכט זיקה. דאס הייסט, די שיינדל האט א צרה, וואס זי איז אן ערווה צו זי. און אויב אזוי ווייסט מען דאך אז איין פרוי איז א ערווה, פטר'ט דאס די אנדערע. יעצט ביסט גערעכט ס'איז נאר מדרבנן, ווייל מדאורייתא איז די רבקה בכלל נישט די פרוי פון שמעון, און אויב אזוי איז זי נאר געשטארבן טאקע מיט איין פרוי'ס שיינדל. ס'מאכט נישט אויס, ווייל מדרבנן למעשה, ווי חכמים האבן דאך מסביר געווען, איז זי שוין א חלק פון שמעון, זי איז טאקע נאך קאנעקטעד צו ראובן, אבער די רבקה, זי איז שוין א חלק פון שמעון, און אויב אזוי קומט דאך אויס, די שיינדל האט דאך א צרה וואס איז א נערווע, און פאר דעם יבם קענסט נישט מאכן, אה, וואס זאל איך יא מאכן? פאר דעם די הלכה איז, חולצת ולא מסיע בהמות. דאס איז די צווייטע פאל פון די ברייתא. יעצט די ברייתא גייט ווייטער, און נאכמאל די ברייתא ברענגט נאך א פאל, צוויי ברידערס ראובן מיט שמעון, ראובן איז געשטארבען אן א קינדער, פאלט די פאל צו שמעון, שמעון דו דארפסט יעצט גיין מסדר זיין די מנין, יעצט וואס איז געשען איז, אוי שנולד לי אח, יעצט איז צוגעקומען א נייע ברידער, פאר שמעון האט בכלל עפעס געטון, נולד לי אח, ס'איז אנגעקומען לוי אויפן וועלט, ואחר כך עשה בה מעמא, און נאכדעם האט ער מסדר געווען, וואס? איך גיי יעצט מאכן מעמא, און האט טאקע געטון מעמא, און מעשן יעצט איז ער געשטארבן. אויף דעם זאגן חכמים ווייטער, לאמיר מאכן דעם חשבון, לאמיר עס מאכן אליינס פאר מיר זעען די ווערטער פון די גמרא. לייבי מיט ראובן, עיי ש זכר שלא היה בעולמו, איז אוודאי זי קען ער נישט נעמען, אויב אזוי קומט ארויס די רבקה, איים סארי מיט זי קענסטו גארנישט מאכן. וואס איז אבער מיטן שיידל? די זעלבע זאך. למעשה די שיידל האט דאך דא א צרה. די ערווה, דאס הייסט זי דאך די רבקה, איז דאך למעשה א צרה צו זי ווייל האט דא געמאכט מאמע, די מאמע ברענגט איר דאך א שטיקל אריין. איז יעצט ווען די שמן איז געשטארבן, איז ער באמת געשטארבן מיט צוויי פרויען און פיר א בנן. נאכנאמען נישט מדאורייתא. וואס פאר דעם זאג איך דיר קוק הער מיט די רייסער וואלסטו געדארפט מאכן יבום נאר קענסט דיך נישט מאכן ווייל מדרבנן האט דא די נאך א פרוי וואס די אנדערע פרוי איז אן ערוות צו דיך און פאר דעם זאגט מען די ברייתא זאלסטו וויסן וראשונה יוצא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה חול עצות ולא מסיע בהמות סאו ווייטער די ברייתא פסק'נט אויף דעם ווייטער מיטן גאנג פון חכמים און דערווייל לכאו' איז אלעס פיין און וואויל ווייל מיר ווייסן דאך אייביג חכמים האבן דאך אייביג געהאט די שיטה וואס זיי האבן געהאלטן אז גייט נישט אן ווען די לייב איז געבוירן. ווילאנג ס'איז דא די אפרוה פון ראובן, היסטערי ווערט נישט אויסגעמעקט, איז די פרוי אייביג א פראבלעם, איז זי אייביג אן ערווה, און אויב אזוי יעצט וואס זי האט געמאכט א מאמר, נישט חילוק ווען האט זי געמאכט, ער האט זיך געמאכט פאר די שמעון איז געשטארבן, איז זי דאך שוין געווארן א חלק פון שמעון'ס האוזהאלד, און אויב אזוי ווען שמעון שטארבט, שטארבט ער באמת מיט צוויי פרויען, אז ער שטארבט מיט צוויי פרויען, יבום קען איך נישט מאכן, חליצה העסטו מוזן מאכן, ווייל מיט די רייסער קוק איך נישט אן די פרוי אווי א פרוי. פיין, דאס איז אלע שטץ חכמים. און יעצט קומט דא רבי שמעון. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט אונז, ביאוסא אוי חליצותא של אחת מהן פותרת צרותא. קומט רבי שמעון און ער זאגט, איך וויל אמאל יעצט צוריק גיין צו א פריערדיגע פאל וואס מ'האט געברענגט. די פאל וואס מ'האט פריער געזאגט אז אסור ביי מאמע און שפעטער געבוירן די לייבי. זאלסטו וויסן אין דעם פאל, איך גיי דא אביסל אנדערש פסק'נען, איך בין זיך חולק דא. און ער זאגט אזוי. רבי שמעון אומר ביעסה אוי חליצתו של אחת מהן, זאלסטו וויסן אז איך גיי מאכן יבם אדער חליצה מיט איינע פון זיי, און איך וועל דיר שוין זאגן פון וועם איך רעד, פותרת צרתה, העלפט דאס אויך אויפן צרה. און לאמיר מאכן דעם חשבון. דאס הייסט אזוי, ווען דער לייביש זאל יעצט קומען און גיין מאכן יבם אדער חליצה מיטן שיינדל, זאלסטו וויסן דאס וועט העלפן און גייט אויך פטר'ן דער רבקה. פארוואס? לאמיר געדענקן. לפי ר' שמעון האבן אונז דאך געזאגט, די די מעמא וואס מ'האט דא געמאכט, די די צווייטע סטעפ אין די מעשה, וואס שמעון איז געגאנגען האט געגעבן מעמא, דאס איז אלס געווען פאר לייב איז געבוירן. לאמיר אבער ניט באטראכטן אין ר' שמעון'ס אויגן, וואס האט די מעמא געטון? ווי מ'האט שוין פריער מסביר געווען, אז רבי שמעון האט א ספק וואס טוט מאמע, ברענגט מאמע זי אריין, אדער ניין קוק איך עס אן כאילו ס'האט גארנישט אויפגעטון, און אויב אזוי איז נישטא דא קיין צוויי צדדים וואס ווערט געצויגן צו צוויי מענער, זי איז אדער אשת שמעון אדער אשת ראובן, און פאר דעם לאמיר מאכן דעם חשבון. אויב די מאמע האט געהאלפן, פשט איז מאמע האט אריינגעברענגט די רבקה אריין צו די שטוב פון שמעון, און ערשט נאכדעם איז דאך לוי געבוירן, קומט דאך אויס דער שמעון ווען ער איז געשטארבן איז ער געשטארבן מיט צוויי געהעריגע כשר'ע פרויען, זיין פרוי שיינדל, פלאס נאך א פרוי וואס האט געמאכט מיט זי מאמע, און כאילו אויפן צד אז מאמע הייסט טאקע אריינגעברענגט. איז זי טאקע די פרוי פון שמעון? איז ער געשטארבן מיט צוויי כשר'ע פרויען? אויב אזוי לייבי האט נישט קיין פראבלעם נישט מיט רבקה און נישט מיט שיינדל ווייל ביידע זענען די פרויען פון שמעון. דאס איז דאך געווען די שיטה פון רבי שמעון, דאס איז דאך די משנה געווען, אז אויב איז ער געבוירן נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט עפעס א מעשה, קוק איך עס אן כאילו עס איז זיינס. איז אויב טאקע מאמע האי שוין אריינגעברענגט, איז די רבקה טאקע די פרוי פון שמעון, איז יעצט שמעון געשטארבן מיט צוויי פרויען. איז אז ער גייט יעצט מאכן יבום אדער חליצה מיט שיינדל, פיין, נעמט ער איינס פון צוויי פרויען, איז דאס א נארמאלער פאל, ווען א ברודער שטארבט אן א קינדער, גראדע האט דער ברודער געהאט צוויי פרויען, נעם איך איינס פון זיי, איך מאך מיט זיי א יבום אדער חליצה, און איך פטר מיט דעם די אנדערע. און מילא זאגט ער, זאלסטו וויסן, אויב גייסטו יעצט מאכן יבום אדער חליצה מיט דער פרוי, האסטו געפטר'ט די רבקה אויך, על הצד זי איז טאקע דא א צווייטע פרוי. על הצד די מאמע האט גארנישט אויפגעטון. קומט דאך אויס די רבקה, זי איז נאך די פרוי פון ראובן. אויב איז זי נאך אלץ די פרוי פון ראובן, איז דאך שמעון אויך געשטארבן מיט איין פרוי, מיט וועלכע פרוי מיט זיין פרוי שיינדל? אה, נו, די ברודער איז געשטארבן מיט איין פרוי, איז נישט דא נאך איינער דא אין דעם בילד, נו, אוודאי דארף איך איר מאכן יבם מיט זי, גיי איך מאכן יבם, גיי איך מאכן חליצה, און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, ויעשו חליצתו של אחת מהם, ווי די מוזט עס שפעטער נאכמאל אויסרעדן, אז איך גיי מאכן יבם אדער חליצה מיט אחת, דאס מיינט מיט די שיינדל, דאס וויסן פותרת צרות, העלפט עס אויך פאר די אנדערע, מיט די אנדערע מוז איך שוין גארנישט מאכן. פאר מנין נפשך, אויב איז עס זיין פרוי האב איך זיך טאקע געפאטערט, אויב איז בכלל נישט זיין פרוי האט ער בכלל נישט קיין עקסעס צו זי. פיין. יעצט אבער חלת לבעלת מאמע, אויב איז ער אבער געגאנגען צו די רבקה, און מיט זי האט ער געמאכט חליצה, אויף דעם איז שוין אנדערש, לא נפטרה צרה. לאמיר אויסארבעטן דעם חשבון. על הצד דער רבקה, זי איז טאקע די פרוי פון שמעון, ווייל די מאמע האט זי כלער אריינגעברענגט. נו, אז איך האב געמאכט מיט חליצה מיט איין פרוי, העלפט עס פאר די אנדערע פרוי. איז וואלט יעצט געווען פטור, דארף איך גארנישט מאכן מיט שיידל. די פראבלעם איז אבער נאר, איך בין דאך נישט זיכער וואס די מאמע האט געטון. קען זיין די מאמע האט גארנישט אויפגעטון, פארדעם די רבקה איז באמת נאך די פרוי פון ראובן. אויב אזוי קומט אויס, איך האב דא געמאכט חליצה מיט א פרוי וואס באמת איך האב נישט קיין שייכות צו זי נישט. קומט דאך אויס איך האב דא פשוט געמאכט עפעס א שפיל וואס הייסט חליצה, אבער כלפי שיידל האט עס גארנישט געהאלפן, און פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן, חלת לבעלת מאמה לא נפטרה צרותו לגבי די צרה עט עס גארנישט העלפן, איז דאס יעצט געווען שיטת ר' שמעון? דאס הייסט, פריער האט מען געזאגט חכמים זאגן ניין זאלסטו וויסן, הראשונה מאכט מען גארנישט מיט זי, און מיט די צווייטע מאכסטו חליצה, זאגט ר' שמעון ניין ניין ניין, ס'איז דא א וועג וואס מ'קען עס מסדר זיין. און תוס' דערמאנט דאך שוין, לאמיר עס פשוט אריינלייגן אין ברעקעטס דא. לכאורה פון די מעשה אליינס וואלט שוין געווען א ראיה צו כנגד רבי הושע. רבי הושע האט דאך געהאלטן אז די זיקה וואס איז דא אין אנהייב, דאס מיינט שוין כקניסא דמיא. און פון דעם קומט אויס די רבקה איז זיכער די פרוי פון שמעון. און אויב אזוי וואלט איך געפסקנט ווי רבי הושע, וואלט דא געווען א זייער פשוט'ע פאל. דו קענסט נעמען אדער די פרוי אדער די פרוי, מאך מיט זיי וואס דו ווילסט. איך וואלט נישט געדארפט זאגן אז דו נעמסט דאס, דו נעמסט די שיידל, פאצט דיר די אנדערע, נעמסט די אנדערע, דארפסט נאך אלץ עפעס מאכן מיט שיידל. פארוואס? ווייל לפי רבו של דא די זיקה, און זיקה מיינט ככניסא דמיא, און די רבקה איז זיכער די פרוי פון ראובן, פון שמעון. איז לכאו' וואלט איך שוין געקענט פרעגן, איין מינוט, זעסט דאך פון דעם ר' שמעון, די לא הכיר רבו ש, עיין תוס', תוס' חלץ, וואס תוס' שמועסט עס אדורך, און תוס' ברענגט דארט ערגעץ דארטן. יעצט לאמיר גיין צו די נעקסטע פאל פון די ברייתא. די פערדע פאל פון די ברייתא איז, און שפעטער איינמאל מ'האט ענדיגן די ברייתא וועט מען צוקומען וואס איז יעצט די קשיא דא געווען. לאמיר נאכאמאל אננעמען די מעשה, צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון. ראובן איז געשטארבן אן א קינדער. יעצט קאנסו, וואס איז געשען איז יעצט, ער האט טאקע יא געמאכט יבום, דער שמעון האט געזאגט פיין איך דארף מאכן יבום, איך מאך טאקע יבום. קאנסו האט זי אריינגענומען, און מעש, אבער יעצט איז ער געשטארבן. ואחר כך נולד לו אח, און ערשט יעצט איז צוגעקומען לוי. איז דאס די קלאסיקעל פאל, דא האלט דאך יעדער איינער אז מען קען קדיש מאכן. פארוואס? ווייל דער לוי איז דאך געבוירן נאכדעם וואס שמעון איז געשטארבן. דאס הייסט שמעון שטארבט יעצט לאמיר זאגן אפילו מיט צוויי פרויען. אפילו כאטש אנקוקן אז יא, די פרוי איז נאר די פרוי פון שמעון. אקעי, אבער ער איז דאך נישט, ער איז דאך נאר געבוירן דער לוי נאכדעם וואס שמעון איז שוין געשטארבן. און דאס ווייסט מען דאך אייביג. אויב דו האסט. דו האסט צוויי ברודערס וואס איינער קען נישט דעם צווייטן, איז אוודאי און אוודאי דאס א ערווה, איז דאס אוודאי אשת אח שלא היה בעולמו. און פאר דעם איז די ברייתא טאקע בעל פסק'נען, אין דעם פאל כולי עלמא מודי מען קען גארנישט טון. אבער יעצט לאמיר גיין ברענגען נאך א פאל, דער פיפטער פאל. או שנולד לו אח. ווארט, איך האב דא צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון. ראובן איז געשטארבן אן א קינדער. יעצט וואס איז געשען איז, אוי שנולד לי אח, יעצט איז אים צוגעקומען נאך א ברודער, דאס הייסט שמעון לעבט נאך, די אשה איז ריווען זי איז נאך אין די לופטן מען דארף עפעס גיין מסדר זיין מיט זי, און אוי שנולד לי אח די ברודער איז געבוירן, ואחר כך קונצה, און ערשט שפעטער האט שמעון זי אריין גענומען, שמעון האט שפעטער געמאכט איבער, און מעש און יעצט איז ער געשטארבן די שמעון. שתיהן פטורות מן החליצה ומן היבום, זענען ביידע פטור פון יבום און חליצה. ווייטער לכאורה ווער רעדט דא? לכאורה וואלט איך געזאגט לשיטת חכמים אדער ווייל אויב ס'איז שיטת חכמים קען איך זייער גוט פארשטיין לייבי מיט אשת ראובן האבן א פראבלעם. יעצט למעשה דאס איז אן ערבה פאר זי אז לייבי קען זיכער נישט גיין נעמען רבקה. יעצט אפילו רבקה איז טאקע געווארן די פרוי פון שמעון אבער למעשה זי איז נאך געווען קאנעקטעד צו ערשטע מאן, זי איז דאך אן ערווה, אויב אזוי יעצט ווען דער שמעון שטארבט און ער שטארבט מיט צוויי פרויען, איינע פון די פרויען קען לייבי נישט נעמען, די רבקה קען אים נישט נעמען ווייל דאס איז א ערווה פאר זי, אויב אזוי מאכט דאס אויך אז די צרה זאל נישט קענען נעמען, און פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט, זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, שתיים פוטרת מן החליצה מן היבום. אין די ברייתא גייט דער פסק גייט בעצם אויפן פריערדיגע פאל וואס מ'האט שוין אויסגעשמועסט דעם פסק, און אויף דעם פאל וואס אין ביידע פעלער זאלסטו וויסן עס שטייען פטורות מן החליצה און מן היבום, מ'דארף גארנישט טון. לאמיר גיין צום לעצטן פאל, כנסו ונולד לאח, ווארט, אין די פאל איך האב געהאט צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון, ראובן איז געשטארבן אן א קינדער, פאלט יעצט די פרוי צו שמעון, ער דארף גיין מאכן יבום מיט זי. יעצט וואס איז געשען איז, קאנסו, ער האט זי טאקע אריין גענומען, און יעצט ערשט דערנאך נולד לאח, יעצט איז געבארן א נייער ברודער, ואחר כך מת, און יעצט איז געשטארבן דער שמן, אין אזא פאל שטייען פטירות מן החלוצים מן היובים דברי ר' מאיר, ר' מאיר גייט ווי שטות חכמים, זאלסטו וויסן, טאקע דער שמן איז יעצט געשטארבן מיט צוויי פרויען, אבער ער האט דאך אויך די רבקה, וואס די רבקה כלפי לוי איז דאך אן ערוה, א שוך שלא היה בעלמא, לייב און מתיבה האבן זיך קיינמאל נישט געקענט. אויב אזוי קומט אויס ביזט גערעכט טאקע די שמד איז געשטארבן מיט געהעריגע צוויי פאון, אבער זאלסטו וויסן ניין, ער קען נישט גיין נאכמאכן יעדן מאל די חליצה, ווייל למעשה איז דא דא א ערווה, און די ערווה פטר'ט די צרה, און פון דעם זאגט ער זאלסטו וויסן שתיים פטירות מן החליצה מן היבם, דברי רב מאיר ווייל ער גייט אויף שיטת חכמים. קומט אבער רבי שמעון, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט אונז, הוי ליבוי מוצא בהעתה, למעשה, דו לייבי ביסט דאך געבוירן נאכדעם וואס שמעון האט שוין געמאכט די יבום, דאס הייסט ווען דו ביסט געבוירן האט שמעון שוין געהאט ביידע פרויען געהעריג זיינע פרויען, און נאכדעם ביסטו דו היסטרי, יא אבער איך האלט אויב ביסטו געבוירן נאכן היסטרי איז שוין געווען געענדיגט, דאס הייסט זי איז שוין געווען אינגאנצן אינעווייניג, זי איז שוין געבוירן ווען שמעון האט שוין געהאט געהעריג געמאכט יבום אלעס שוין פאריבער די גאנצע מעשה, האלט איך דאך ר' שמעון אויב מהאי לי באו אין מצאו בהיתר ולא עמדו אלא אויף שעה אחת בעשר איז קיינמאל נישט געווען דא א איסור כלפי רבקה מיט לוי אויב אזוי מייבם לאיזה מהן שירצה קען יעצט גיין מאכן יבם לאיזה מהן שירצה איך קוק עס אן כאילו שמעון איז דא געשטארבן מיט צוויי פרויען און פון דעם קען איך יעצט נעמען וועלכע איך וויל און פון דעם וואס איך קען טון אדער בין איך מייבם לאיזה מהן שירצה אוי חולת לאיזה מהן שירצה אדער איך גיי מאכן חליצה מיט וועם איך וויל פארוואס? ווייל איך האלט די מינוט וואס ער איז געבוירן נאכדעם וואס די גאנצע מעשה איז שוין געווען געענדיגט, זי איז מער נישט געווען אין די לופט, זי איז שוין געווארן השם'ס פרוי, יעצט ביסטו געבוירן, אה געזונטערהייט, אוי וויאזוי זאלסטו וויסן, מיאבים אדער חולת לאיזה מהן שיצא. איז לאמיר יעצט צוקומען צו די גמרא'ס קשיא. כדי אביסל בעסער פארשטיין די גמרא'ס קשיא, לאמיר צוזאמנעמען יעצט די גאנצע ברייתא. די ברייתא האט אנגעהויבן מיט די ערשטע פאל, וואס דער מענטש האט גע'חלומ'ט איך וויל גיין מאכן מאמע, למעשה האט ער גארנישט געטון, און בכלל דארף מען פארשטיין וואס וואס ברענגסטו מיט זיינע הוה מינוס זיי געוואלט מאכן, אקעי דאס וועל מיר זעהן שפעטער אין די גמרא. אבער על כפנים די ברייתא ברענגט מער פאר וואס זיי געוואלט מאכן מאמע האט נישט געטוהן, איך גיב דיך א פסק הלכה. שפעטער גייט מען צום נעקסטן פאל, ער האט געמאכט מאמע, ער האט געמאכט מאמע, צווייטע פאל אדער דריטע פאל, א פאל פון מאמע, שאלה איז נאר ווען איז געבוירן די לייבי, גיבסט מיר א פסק הלכה. דריטע פאל מיט די פערדע פאל, רען זיך האסט געמאכט יבם, א פסק הלכה. זעקסטע פאל געמאכט יבם, ער געבט מיר א פסק הלכה. יעצט וואס די חילוק דא? די חילוק איז ווייטער ווען איז די לייבי געבוירן. פיין, פעיר ענאף. אבער איין מינוט, די אלע לעצטע דריי פעלער, רען זיך אלע אז ער האט שוין געמאכט יבם. און אויב אזוי פרעגט די גמרא, הוא בבא דסייפא למען קטני לה, די לעצטע פאל וואס רעדט זיך דאך אויכעט פון יבום, דו ברענגסט אים עקסטער, פארוואס ברענגסטו אים עקסטער? פרעג איך דיר אזוי, אילאי מל' רבי מאיר קטני לה, ווילסט מיר זאגן אה ווייל דאס גייט לפי רבי מאיר, רבי מאיר דארף דא מחלק זיין ווען איז ער געבוירן, ווען האט מען געמאכט יבום? אויף דעם זאגט מען ניין ס'נישט אמת, מחדי לא שני ליה לרבי מאיר בין יבום ואחר כך נולד, בין נולד ואחר כך יבום. לפי ר' מאיר, זיי האלטן נאך ווי חכמים, ס'גייט מיר נישט אן ווען דער לייב איז געבוירן, צו איז געבוירן נאכן יבום, צו איז געבוירן פארן יבום, ס'גייט זיי אים נישט אן. און אז ס'גייט אים נישט אן, להבינו ולעשנינו. אויב לפי אים, ס'נישט קיין חילוק ווען דו ביסט געבוירן, צו איז געבוירן פארן יבום, צו איז געבוירן לאחר יבום מאכט נישט קיין חילוק, וואלסטו געדארפט נעמען די קעיס פֿיר, פינף מיט זעקס וואס אלע רעדן וועגן ייבום, לייג זיי צוזאמען אין איין פאל, ווייל די הלכה איז איבעראל די זעלבע, לא יאכל לצות ולא ימות יער בהמות. וואס נעמסטו מיט די פאל פיר פינף, געבסט מיר הלכה, און שרייבסט מיר עקסטער די זעקסטע פאל, לפי ר' מאיר? הא, לפי ר' מאיר דארף איך נישט האבן עקסטער, די הלכה פון אלע דריי פעלער זענען זעלבע, וואלטסט מיר געדארפט ברענגן פאל פיר, פינף און זעקס, פסק הלכה ביים סוף. די פאקט וואס דו האסט גענומען פֿיר און פֿינף געגעבן הלכה, זעקס שפעטער געפסקנט, האסט געהאט א חשבון דערויף. אה וואס? אה אלא לאו לרבי שמעון. דיין חשבון איז געווען צו זאגן אה, לפי רבי שמעון מאכט זיך א חילוק אין פסק הלכה ווען ער איז געבוירן, און פאר דעם זאגט ער, איבער יבם ואח כ נולד פלג, דווקא ווען קריגט זיך רבי שמעון ביבם ואח כ נולד, אבער בנולד ואח כ יבם לא פלג. אויב אזוי זעהסט דאך פון דא שמע מינה אז ער איז מחלק ווען ער איז געבוירן. לאמיר אביסל בעסער מסביר זיין די פאקט וואס דו ברענגסט מיט די לעצטע פאל. די פאל זעקס וואס ער איז געבוירן נאכן מאכן יבום ברענגסטו מיר עקסטער. אה, און דארטן ברענגסט מיר שיטת ר' שמעון. פארוואס ברענגסטו מיר אים עקסטער? תירוץ איז ווייל די מחלוקת פון ר' שמעון מיט ר' מאיר איז דווקא אין די זעקסטע פאל, קען איך נישט שרייבן פֿיר, פֿינף און זעקס צוזאמען און זאגן פשוט ביים סוף אה ר' שמעון איז א חולק. ניין ווייל ר' שמעון קריגט זיך נישט אויף יעדן פאל. ווייל ר' שמעון איז מודה אין א פאל אויב איז ער געבוירן פארן יבום, און אין פיפטע פאל איז ער אויכעט מודה צו חכמים. און פאר דעם דארף איך שרייבן פֿיר מיט פֿינף א פסק הלכה א לכולי עלמא? איי ר' שמעון? יא, אפילו לפי ר' שמעון זאלסטו וויסן, אויב איז ער געבוירן פאר מ'האט געמאכט יבום, קען ער נישט דא גארנישט מאכן. ברענג איך די פֿיר פֿינף, סיעלד! הלכה איז כך וכך, לכולי עלמא, אפילו לפי ר' שמעון. יעצט ברענגט ער די זעקסטע פאל, אין דעם פאל ווען ער איז געבוירן נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט יבום, ער קומט און זעט אלעס איז ריין, אה, אין אזא פאל קוקט זיך ר' שמעון, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ברענגסט מיר דעם זעקסטן פאל סעפרעט. אין אנדערע ווערטער קומט יעצט אויס, דאס הייסט די ברייתא איז קלאר מחלק, און ר' שמעון, זאלסטו וויסן, איז ער געבוירן פאר'ן יבום, קען ער גארנישט טון, איז ער געבוירן לאחר יבום, אה, יעצט קענסטו עפעס גיין טון. קומט דאך אויס דאס איז ממש אקעגן רבי אוישיע, ווייל רבי אוישיע האט דאך געזאגט אז ס'גייט נישט אן ווען ער איז געבוירן, זאלסטו וויסן אייביג ווען די פרוי קומט צו אים מכח שמעון, איז עס נישט קיין פראבלעם פון אשתו כשלא בעלמא, אה אויב אזוי וואלסטו מיר געדארפט ברענגן צוזאמען די פאל פינף מיט זעקס צוזאמען לפי רבי שמעון, אה ברענגסטו מיר נישט צוזאמען, די ברייתא מאכט עס סעפרעט, האט די ברייתא פארשטאנען זאלסטו וויסן, קעיס פֿיר מיט פֿינף כלל מ, סטיל, זאלסטו וויסן, לא יחל עצות לעמסי הבהמות, אפילו לפי רבי שמעון, דלא יקרא אבא אושיה, ממש א ראיה צו רב פפא, שפעטער ברענגט ער די לעצטע פאל, יא, אין א פאל ווען ער איז געבוירן לאחר יבם, דעמאלס טאקע זאלסטו וויסן איז קלאר די צווייטע משנה, אזוי ווי רב פפא זאגט אונז, נאר אין אזא פאל קריגט זיך רבי שמעון, און פאר דעם האט די ברייתא אויסגענומען, זעקס דערפאר ברענג איך די עקסטרע, ווייל טאקע אין דעם פאל איז דא א מחלוקת ר' שמעון. און פאר דעם זאגט די גמרא שמע מינה, זעסטו דא אז רבי שיטת רבי אויש איז אפגעפרעגט, און פאר דעם קומסטו מיר צו פרעגן, וואס איז שיטת ר' שמעון? ר' שמעון'ס שיטה איז זייער פשוט, זיקי כניסא דמי, נ, דאס איז געווען שיטת רבי אויש, דאס בין איך אוועק געפאלן יעצט, זאלסטו וויסן ס'איז אזוי ווי רב פפא זאגט, אויב דער ריבן איז געשטארבן, זיין פרוי איז געפאלן צו שמעון, און שמעון האט געמאכט איר, מ'האט זי טאקע אריינגענומען, און יעצט איז שמעון געשטארבן, אבער א מינוט, דער לוי איז נאך געבוירן פאר שמעון איז געשטארבן, ס'הייסט אז שמעון האט שוין אריינגענומען די פרוי, אלעס איז געווען געענדיגט, און יעצט איז געבוירן לוי, אה, אין אזא פאל אויב דער לוי איז אנגעקומען נאכדעם וואס מ'האט שוין געמאכט יבום, די מעשה איז שוין געווען געענדיגט, אה, אין אזא פאל זאג איך דיר זאלסטו וויסן, איז דאס טאקע די פרוי פון שמעון? איי אמאל איז זי געווען די פרוי פון ראובן? אויף דעם זאגט רבי שמעון, אה, דאס גייט מיר נישט אן, די היסטארי פארגעס איך, פון יעצט און ווייטער קוק איך דיר נישט אויס ווי די פרוי פון רבי שמעון, היות, פון שמעון, היות דער לוי דאך געבוירן נאך שמעון געש, נאך שמעון האט זי שוין אריינגענומען, אויב אזוי זאלסטו וויסן, קוק איך זי אן ווי שמעון'ס פרוי, היסטארי פארגעס איך, אבער דווקא אין אזא פאל, אויב איז לייבי אבער געבוירן פאר מען האט געמאכט די איברים, זאלסטו וויסן ניין ניין ניין, די היסטערי בלייבט, זי האט נאך א חלק, זי איז נאך אלץ אייש אויך שלא בלא מאה, פון דעם זאלסטו וויסן איז ער אסור צו נעמען די פרוי. נאר יעצט וואס מען האט קלאר ארויסגעהאט דא די מחלוקת, און מען איז אנגעקומען למעשה צו ברענגען א ראיה צו א פאפא און אפגעפרעגט רב אשר, די גמרא גייט נאר קורץ איבער נאכאמאל די ברייתא, באמת וואס זאכן וואס אונז האבן שוין אויסגעשמועסט. ער זאגט אזוי, אמר מרן, אונז האבן דאך פריער געהאט געלערנט אין ברייתא דאס מיט די ערשטע פאל, און מ'האט עס אויסגעשמועסט א מינוט צוריק, דארט איז געווען א פאל אז אמר דער שני לעשות בה מעמא ביבימתו, דער שמן האט טאקע געהאט געקלערט צו מאכן מעמא, ולא הספיק לעשות מעמא ביבימתו למעשה איז אים קיינמאל נישט אויסגעקומען עד שנולד לאח, ביז לייב איז געבוירן, און מעסטן דעמאלס איז שמן געשטארבן, האט מען געזאגט דער שני יוצא משמש איז אויך לא בא, למה, ושניא אוכל עצות אויב עס איז א בהמות, דאס איז געווען די ערשטע פאל פון די ברייתא. און אויף דעם פרעגט די גמרא, וואס אונז האבן באמת שוין מרמז געווען, מאי אומת? וועם גייט אן וואס דער שימל האט דא גע'חלומ'ט? האט ער געמאכט מאמר האט ער נישט געמאכט מאמר? ער האט געוואלט מאכן מאמר עס איז נישט אויסגעקומען, און דעמאלס איז שמעון דעמאלס איז לייביש שוין געבוירן? וואס גייט אן וואס זיין מחשבה איז געווען וואס זיין רצון איז געווען? און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי אומת? מיילא הספיק, עס איז מקיים נישט, יא, וואס גייט מיך אן, היא עובד עובד, היא לא עובד עובד, היא לא עובד, האסט געמאכט, האסט געמאכט, נישט געמאכט, נישט געמאכט, וואס דארפסטו ברענגען אזא פאל וואס זיין קלער געווען? און אויף דעם ענטפערט די גמרא זאלסטו וויסן, כ'וועל דיר צולייגן עפעס א זאך וואס דו זאלסט דיך אויסלערנען פון דא, ווייל דא רעדט מען באמת אין א פאל, אלא עמד מדעתו, ולא הספיק מדעתו, אלא בעל כרחו, וואס ער האט געוואלט דא מאכן יבום, איך וואלט דא מאכן מיין מסורה, געוואלט מאכן מיינע, אז געוואלט מאכן, ס'זאל זיין מיט דאטא, זי זאל וויסן, זאל מיטמאכן, אלעס זאל זיין געהעריג כדת משה וישראל. און למעשה, זי האט געזאגט איך בין נישט אינטערעסירט אין דיך. איז ער געגאנגען, און האט טאקע יא געמאכט מאמע, אבער ביי הכרחי, זי האט נישט געוואלט. איך וויל נישט אננעמען די קדישים וואס דו געסט מיר דא. דו געסט מיר דא מאמע, געסט מיר געלט, איך בין נישט אינטערעסירט באמת אין דיך. און אויף דעם וויל איך דיר אויסלערנען זאלסטו וויסן, עמד בו לעשות בו מאמר, אבער ולא הספיק צו מאכן מיט איהר רשות, ער האט טאקע עפעס געטוהן, אבער אן איהר רשות, זי איז נישט געווען אינטערעסירט, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, איך קוק עס אן כאילו עס איז גארנישט געשעהן דא, אגב אורחא וויל איך דיר אויסלערנען, ווען דו מאכסט מאמר און זי איז נישט אינטערעסירט, דיין מאמר איז גארנישט ווערט. און אויף דעם לייגט די מוהל צו אבער איז לא כרבי, לא כרבי, דאס גייט אבער נישט אזוי ווי רבי, די תניא, כבאית אמר בי ואם תשלום בי דעתא, רבי אומר קנו, רבי געהאלטן ווען עס איז יא קונה, אבער חכמים אמרו לא קנו, און איך וויל דו זאלסט וויסן הלכות ווי חכמים, אז די מעמד ביי קאך איז דאס איז גארנישט ווערט. דאן פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי פארוואס טאקע האלט רבי אז עס איז יא קונה, זאגט ער ווייל גמא מביאה דיעבומא, מה בידי ואומר בעל כרחו, אזוי ווי יבום קען איך יא מאכן בעל כרחו, אויף קידושין די ואומר בעל כרחו, אזוי אויך די מאמר קען זיין בעל כרחו, והבנן גמר מקידושין דעלמא, אזוי ווי א נארמאלע קידושין מקדישא דעלמא מדעתא, מוז זיין מדעתא, זי מוז וועלן מקבל זיין די קידושין, אויף קידושין די ואומר מדעתא מוז זיין מדעתא. ווי די מאמר מייקר מפליג וואס די מחלוקת, אבער צו יא אבער צו נישט, אויף דעם זאגט די גמרא, במסור ו, רבי האט געהאלטן, מילא די יבמה, ממילא די יבמה הוה לא אלא מאליו. דא רעדט מען פון יבמה, די גאנצע מעמד איך זאך נאר ביי יבמה, און אויב אזוי קוק איך ביי יבמה. אזוי ווי יבום קען איך מאכן ביי ק ח, איז מעמד קען איך אויך מאכן ביי ק ח. מה שאין כן חכמים זיי האבן געהאלטן, און מעשיו בה, מילא די קידושין ממילא די קידושין הוה לא אלא מאליו. למעשה וואס ער טוט דא איז א סוד קידושין, אזוי ווי נארמאל אויפן נארמאלע וועלט, נישט אין א פאל פון יבום, ווען איך מאך קידושין און זי וויל נישט איז עס גארנישט, אזוי אויך דא זאלסטו וויסן די מאמע ארבעט אויפן זעלבן געדאנק, אז זי וויל איז גוט אז זי וויל נישט האבן, דעמאלס זאלסטו וויסן ארבעט עס נישט. לאמיר ברענגען נאך א זאך וואס מען האט שוין פריער אויסגעשמועסט. האבן מיר געהאט די צווייטע פאל, עשה בה מאמא ואח כך נולד לאח, דאס איז געווען די צווייטע פאל, שפעטער האבן מיר געהאט די דריטע פאל, או שנולד לו אח ואחר כך עשה בה מאמא, און מעז, האבן מיר געזאגט ראשונה יוצא משמיא שזה אח שלא היה בעולמו, ושניה חולצת זה לא היה בשיא הבהמות. דאס איז געווען די צווייטע מיט די דריטע פאל, גאנץ אויבן אויפן עמוד, אנהייב שיעור האט מען דאס קלאר אויסגעשמועסט. און אויף דעם האבן מיר געהאט ר' שמעון אומר, ר' שמעון האט אונז געזאגט גאנץ אויבן אויפן עמוד, ווי עשה אוי חליצות אשר אחז מהם פטרת צרותא, און אויף דעם האבן געזאגט זאלסטו וויסן אז איך מאך מיט איינס פון זיי, זאלסטו וויסן פטרת צרותא אבער חלת לבעלת מים ביי דעם עס ארבעט עס נישט. און אויף דעם האט די גמ' אונז האבן שוין אויסגעשמועסט אז דער גייט צוריק אויפן צווייטן פאל, און ער זאגט זאלסטו וויסן ביי איינס אז איך נעם זי פטר'ט דאס די אנדערע, אבער די אנדערע וועט נישט העלפן פאר די עכטע געפאר פון שמעון. נאר די גמרא שמועסט עס דא אויס, די גמרא פרעגט, רבי שמעון א היי קוי, ברענגסט מיר דא צוויי פעלער, די צווייטע פאל מיט די דריטע פאל, און שפעטער קומט רבי שמעון, אויף וועלכע פאל רעדט רבי שמעון, אויפן צווייטן פאל אויפן דריטן פאל? און אויף דעם קלערט ער, אילאי מה נולד לאח ואחר כך אסור במאמר, ווילסט מיר זאגן ער רעדט אויפן דריטן פאל, אז וואס ערשט איז נולד לאח, ואחר כך אסור במאמר? הוא אמרת, אויף דעם האבן מיר דאך שוין געזאגט, ונולד לבסוף יום לפלג רבי שמעון, מיר האבן שוין אויסגעשמועסט די מסקנא, אז רבי שמעון איז זיך נישט חולק, און ער האלט אויב דער לוי איז געבוירן ערשט, אוודאי איז דאס אן ערבה, אויב איז ער קען מיר נישט קומען און געבן א גאנצע תורה דא, ויאסור חליצות של אחת מהן, ניין, ס'איז א ערבה, מ'קען גארנישט טון. אלא מאי מ'דארך זיין מיר זענען אויפן פריערדיגע פאל, אלא עשה בה מאמר, ואחר כך נולד לך, מ'רעדט אויפן צווייטן פאל, אויפן צווייטן פאל וואס איז ער געבוירן נאכדעם וואס די גאנצע מאמר איז שוין געשען, אויף דעם האט מען געקלערט ווי אזוי קוק איך אן מאמר, און לפי דעם פארשטיי איך זייגער די מאמר פון ר' שמעון, ווי עשה אויך על עצתו של אחז מהן פותרת צו עשה, און חולת לבעלת מאמר לא נפתרה צרה, ווי מ'האט שוין אויסגעשמועסט אן א פשיעה, וואס נישט נאכאמאל קלאר אויסשמועסן, אבער דאס איז דער געדאנק וואס אונז האבן שוין קלאר אויסגערעדט, און די גמרא זאגט זאלסטו וויסן פון דא, פון דעם חשבון, יעצט ווייס איך אז מען באציט זיך אויפן צווייטן פאל און נישט אויפן דריטן פאל פון די ברייתא. יעצט חלת לבעלת מאמר לא נפטרה צרה, אונז האבן דאך אויסגעשמועסט רבי שמעון, דאס איז אויך א זאך וואס מען האט שוין בעצם פריער אויסגעשמועסט, ווי רבי שמעון איז דאך ממשיך אז אויב אבער נעמט ער, מאכט חליצה מיטן אנדערן פאל, דעמאלט זאלסטו וויסן איז דאס גארנישט ווערט, האבן דאך געשמועסט חלת לבעלת מאמר לא נפטרה צרה. און אויף דעם פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע? זאגט די גמרא משום דהוה צרה, וודאי, ובעלת מאמר ספק, ועיין ספק מוציא מידי וודאי. האב עס נאך מקור צו אויסשמועסן. וויבאלד איך ווייס דאך לפי ר' שמעון, איך ווייס נישט פונקטליך טאקע ווי איך קוק אן דעם מאמר, און אויב אזוי, אז איך קוק עס אן כאילו דו קומסט יעצט מאכן חליצה מיט איישעס ריבן, איין מינוט, אייש איז איוון וועמענס פרוי איז זי? אויב זאג איך די מאמע האט געהאלפן, איז דאס טאקע די פרוי פון שמעון, און פיין, אויב אזוי ס'איז געהעריג די פרוי פון שמעון, עט עס אויכעט העלפן כלפי שיינדל. אבער אויב ניין, זאג איך די מאמע העלפט גארנישט, זי איז נאך אלץ אייש'ס איוון, אויב אזוי איז זי, איין מינוט, דאס הייסט מיט זי האב איך א ספק, ווי באלאנגט זי, איז זי אייש'ס איוון אדער אייש'ס שמעון? איז זי זיי גייט יוצא זיין פאר שיידל קען נישט ווייל על הצד זי איז נאך די פרוי פון ראובן קען ער דאך גארנישט מאכן מיט זי אויב אזוי קען זי נישט גיין מוצא זיין די חליצה וואס איך מאך מיט זי פאר די שיידל און פאר דעם זאלסטו וויסן מוז איך מאכן מיט זי עקסטער און מיט זי עקסטער ווייטער אלעס וואס מען האט שוין אויסגעשמועסט אנהייב שיעור און פאר דעם וועט מען נישט גרויס מאריך זיין דא ווי מען האלט יעצט. די גמרא גייט יעצט ווייטער, די גמרא זאגט אזוי, יוסף ורבי מנשה בר זביד קמאי דרב הונא, די גמרא דערציילט אז רבי מנשה בר זביד איז געווען פאר רב הונא, ויוסף וקאומא, מאי טעמא דרבי שמעון, און ער געבט אים אזא א פרעג, מאי טעמא דרבי שמעון, און אויף דעם פרעגט אים א מינוט, כ'הער ריכטיג? מאי טעמא דרבי שמעון? דו פרעגסט מיר פארוואס רבי שמעון זאגט, אויב לייבי געבוירן נאכדעם וואס שמעון האט שוין אריינגענומען די פרוי, אה, יעצט איז שמעון געשטארבן, אוודאי קען ער זי נעמען. פרעגסט מיר מאי טעמא דרבי שמעון? וואס הייסט כדאמר טעמא? איך האב דאס שוין הונדערט מאל אויסגעשמועסט, און די משנה אליינס האט'ס געזאגט, הוי ל בא אין מצא בהיתר, דער לייב איז דאך געבוירן ווען דער אשת ראובן האט שוין געמאכט יבום צו שמעון, איז ער דאך טאקע יעצט שוין שמעון'ס פאר, אויב אזוי וויבאלד ער קומט אן און ער טרעפט זי בהיתר, פון זיינע אויגן, דערפאר באלאנגט זי שמעון. איינער פארציילט אים יארן צוריק איז זי געווען אשת ראובן, אדער נאך, כ'ווייס נישט פון די מעשה, די היסטארי געדענק איך נישט. פון מיינע אויגן איז דאס געווען אשת שמעון, און דאס איז די היתר, פאר דעם קענען זי גיין נעמען. פארוואס? ווייל הוי לב און מצא בהיתר ולא עמדה עליו משעה אחת באיסור. און מילא וואס פרעגסטו מיר יעצט נאכאמאל, מאי טעמא דרבי שמעון? וואס קוק אריין אין משנה. זאגט ער ניין ניין ניין, יא יא דאס פארשטיי איך טאקע, אלא מאי טעמא דרבנן, איך פארשטיי פארקערט וויל איך פארשטיין רבנן, רבנן וואס זיי זאגן אפילו דער לייב איז געבוירן נאכדעם וואס אלעס איז שוין געווען מסודר, ער האט שוין געמאכט יבום, און ערשט נאכדעם איז געבוירן לייבי, זאגן רבנן, אה, דערפאר האט נאכאלץ א שייכות צו ראובן, פארדעם זאלסטו וויסן אשת חיל שלא בלמא, עס איז אן ערווה. איין מינוט, פארוואס טאקע? רבי שמעון סווארט דאך זייער גוט. ווען דער לייב איז יעצט געבוירן איז זי דאך לכאורה די פרוי פון שמעון. וואס דארפסטו מיר אריינברענגען אלטע מעשות? און מילא וויל איך פארשטיין מאי טעמא דרבנן. אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אן מקור זיי דרש'ן א פסוק. די תורה זאגט אונז ולקחה לו לאישה, די תורה זאגט אונז זאלסטו וויסן די ברודער איז געשטארבן, דארף ער יעצט גיין ארייננעמען די פרוי. און ווייטער רופט עס די תורה אן ויבמר. דאס הייסט די תורה רופט זי אן אפילו נאכן די לקחה לה, נו אפילו נאכדעם וואס האט שוין געמאכט די יבום, הייסט ער האט שוין מקיים געווען די מצוה, נאך אלץ ויבמה, עדיין יבימם הראשונים עליהו, טייטש אין חומש זאלסטו וויסן די תורה רופט זי נאך אלץ א יבמה, זי קומט דא צו אים מכח דעם ראובן, און דער ראובן ווערט נישט פארלוירן קיינמאל נישט, און ממילא קוק אים נישט אן ווען לייבי דו ביסט געבוירן, ביסט געבוירן נאכן יבום, פאר יבום, גייט אים נישט אן, ויבמה דאס איז צום סוף, איז זי נאך אלס א יבמה? וואס מיינט יבמה? זי קומט מכח מיטן ברודער. יא, נאך רבי שמעון האט געמעגט חתונה האבן מיט זי, דאס איז די מצוה פון יבום, אבער די ראובן ווערט נישט דא פארלוירן. אה, די ראובן ווערט נישט פארלוירן, אויב זיי האבן ניט. לייבי מיט ראובן האבן זיך קיינמאל נישט געקענט, אויב איז אוודאי זאלסטו וויסן דאס אן עבר. נאר פרעגט די גמרא על הא דתנן, כנסו הראי כאישה לכל דבר, אונז האבן דאך שוין געלערנט, זאלסטו וויסן אז אויב ברענגט ער זי אריין, דעמאלס זאלסטו וויסן הראי אשתי לכל דבר. וואס האט דער ברודער געשטארבן אן א קינד, קומט שמעון און גייט מאכן יבום, זאלסט וויסן לאחר יבום, געהעריג דיין פרוי. וואס מיין איך צו זאגן, ואמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שמגרשה בגט און מחזירה. זאלסטו וויסן, יעצט לאמיר זאגן, שמעון לעבט אפאר יאר צוזאמען מיט די יבמ'ל, און למעשה ער ווייסט וואס זי איז פעד אפ פון זי, ער וויל זי פארשיקן. פארשיק זי מיט א גט. ס'איז דיין פרוי, א פרוי פארשיקט מען מיט א גט. עסן זאגן איין מינוט, נאכן גט אפשר דארף איך מאכן חליצה ווייל אויב כאילו האב איך נאליפייד אונזער גאנצע מערידזש איז דאך פשט זי איז נאך ווייטער דא אויפן גאס און די ברודער האט קיינמאל נישט געהאט קיין קינדער, אויב אזוי אפשר דארף מען יעצט מאכן נאכאמאל חליצה? תירץ איז ניין, מגרשא בגט, פיניש, דו גייסט ווי א געהעריגע פרוי. איך פארגעס די גאנצע היסטערי וואס איז געווען דא, דו ביסט אמאל געווען אשת ראובן, דו האסט חתונה געהאט, האסט געמאכט יבום מיט שמעון, זאלסטו וויסן, דו ווילסט זי יעצט פארשיקן מיט א גט. און נישט נאר דאס, מחזירה, דו קענסט זי אפילו צוריק נעמען. פארוואס? ווייל כ'ווייס דאך יעדע פרוי וואס איז געווארן גע'גט דורך איר מאן, קען דער מאן זי צוריק נעמען. דא וואלט אפשר געווען א סברא צו זאגן ניין, נעם זי נישט צוריק, ווייל די מינוט וואס דו האסט זי גע'גט, קומט צוריק דער אשת אחוב, וואס זי איז אמאל געווען די פרוי פון ראובן. זאג איך ניין ניין ניין, ער האט חתונה געהאט, פארשיקט זי מיט די גט, קענסט זי צוריק ארייננעמען, אלטע היסטארי איז געווארן פארגעסן. אויב אזוי איי מינוט, הוסם לעמי לעמי ויבם עדיין ימימה מן הראשונים מלאו. זאג דארט נאך די זעלבע געדאנק, ויבמו, זי האט נאך עפעס א טעם יבם אין זיך, זי האט נאך עפעס א שייכות צום ערשטן מאן, זי זאל עס נישט קענען צוריק נעמען, און נאך מער ווי דאס ווי תפארת חליצה, אפשר נאכן גט דארף מען נאך מאכן חליצה כדי אפצוהאקן די חלק. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, שאני הוא שם, די אומה הקרובה, די תורה זאגט אונז, ולקחה לו לאישה, כיוון שלקחה, וויבאלד זי איז גענומען, נעשית כאשתו לכל דבר, וועט זי זיין פרוי געהעריגערהייט. פרעגט די מראה מינית, איהא הכי נמי, פון איין זייט זאגסטו אז זי איז געהעריג זיין פרוי, פון אנדערע זייט זאגסטו מ ו יבמה, זי האט נאך אלס א דין יבום. זיי מינית, הכי נמי, מאכט דא די זעלבע זאך. אויף דעם זאגסטו ניין, הכרת ואכמנא ויבמה, פון איין זייט למעשה די תורה זאגט אונז ויבמה, זאגט מיר דער ווי אימער זאלסטו וויסן, דער לייב איז געבוירן צו שפעט, אפילו ער איז געבוירן לאחר וואס מען האט שוין געמאכט יבום, די פרוי האט נאך אלץ א טעם יבום אין זיך, זי איז נאך אלץ קאנעקטעד צום ראובן, און פאר דעם זאלסטו וויסן לייבי די קענסט נישט חתונה האבן מיט דער פרוי וואס אשת אוכלת לא הי' בעולמי, פארוואס ווייל תורה זאגט אין ווי אימער, כלפי דעם מאן, זאג איך אה, ווילסט זי גט'ן? גט זי. חליצה ניין דארפסט שוין, ווילסט זי צוריק נעמען זען צוריק. פארוואס? לקחה לו לאישה האסטו גע'הרג'ט דיין פרוי. קלאפעליי ווי זאג איך ניין ניין ניין ניין ניין. דו קענסט נישט נעמען די פרוי, ווייל זי איז אמאל געווען חתן געהאט צו ראובן. אה איז שמעון וואוינט שוין לאנג מיט זי? און ווען איך בין געבוירן איז שוין זי געווען די פרוי פון שמעון? יא יא, אבער ווי יבמא. און פון דעם פרעגט מוהרא ש איין מינוט, מה ראית? דו שפרינגסט אויס צוויי חתונות. פון איין זייט איז זי געהעריג שמעונ'ס פרוי, פון די אנדערע זייט איז זי נאך שייך צו ראובן. ווי ביסטו מחליט וואס גייט צו ווי? אויף דעם ענטפערט די גמרא, מסתברא אז שודי התירא התירא, ווען איך זוך צו מתיר זיין, דאס הייסט, ער מעג דאך נעמען, די שמעון ווען ער נעמט זי אריין, ער מאכט איר ב מ, איז דאס דאך זיין מצוה, ער מעג זי ארייננעמען. אין די פסוק ליגן דא צוויי עלעמענטס, לקחה לו לאישה וואס איז א היתר, ויבמה וואס איז א איסור. פרעגסט מיר וואס לייג איך צו וואו, זאג איך דיר זייער פשוט. ווען איך קריג כלפי שמעון, וואס ער טאר זי ארייננעמען, ער מוז זי ארייננעמען, דאס איז א מצוה פון יבם, צו אים לייג איך דעם היתר. ושדי אסירי האסירי, דער לוי וואס ער האט איך גארנישט דא, דו ווילסט גיין מטה זיין פאר אים, זאג איך ניין ניין ניין, פאר דיך בעצם האט געדארפט זיין א איסור. וועלכע חלק פונעם פסוק געדאנק צו דיך? דאס איז די ויבמא, די אסור חלק, ווייל פאר דיך איז בעצם אסור, ווי זוכן א היתר, ניין ניין ניין, די תורה זאגט אונז למעשה א איסור, און איסור צו איסור פאסט, און צו היתר צו היתר פאסט, און פאר דעם זאגט ער לקחה לה לאישה, גיי צו די מאן, די האסט דיך גענומען ביי היתר, קחה לה לאישה, ס'איז געהעריג א פארווערטס פאר דיך, לייבי, די ווילסט דיר נעמען, פאר דיך איז דאך איסור, און די תורה ווילסט מתיר זיין, אבער ניין, די תורה לייגט צו א איסור. דאן פרעגט די מוהל רבי שמעון די אמר האי לבא מצא בהיתר ולא עמדו עליו שאחת בעיסה אלא א אלא מעתו לאמיר צוריק גיין נעמען צו רבי שמעון איך פארשטיי דו האסט נישט געהאט די דרשה האסט גענוצט עס ווי אימער פאר א צווייטע זאך פיין סאו דו האסט נישט דעם פראבלעם מיט דעם אבער איין מינוט רבי שמעון לאמיר אביסל בעסער פארשטיין דיך אליינס דו זאגסט דאך דער לייבי קען נעמען די פרוי פארוואס קען ער זי נעמען פשוט ווייל ווען ער איז געבוירן טרעפט ער זי בהיתר. א איז דא אלטע איסורים? נע, אלטע איסורים וועט פארגעסן. אלעס פון פריש יעצט ער איז געבוירן, ער טרעפט זי דערפאר פון שמעון, קען ער זי גיין נעמען. פרעגט די גמרא אויב ניט, אלא רבי שמעון דאמר הוי למצא בה בהיתר, ולא עמדו עליו שייכות באיסור. פשט דו פארגעסט וואס ס'איז געווען דארטן. לאמיר דיר פרעגן נאך איין קליינע קשיא. פאר מ'וועט ענדיגן וועל איך דיר פרעגן, אלא מאי טו, א חוזר מאימוי, שאין נושא אחיו מאביו. לאמיר ברענגען נאך א פאל. בין איך זאל דא האבן צוויי משפחות. איך האב דא דעם בנימין מיט ברכה, וואס זיי האבן געהאט א זון וואס האט געהייסן ראובן. שפעטער האב איך נאך א קאפל, א פרעמדע זאך אינגאנצן, די ברוך מיט בלומא, זיי האבן חתונה געהאט, זיי האבן געהאט א טאכטער רבקה. למעשה, דער ברוך האט גע'גט, געשטארבן, נישט חילוק וואס זיין מעשה איז געווען, איז געגאנגען די פרוי בלומא, און זי האט חתונה געהאט צו בנימין אויך. אבער זי קומט אריין צו די חתונה מיט א טאכטער, דאס הייסט, דער בן יובל האט שוין זיין אייגענע טאכטער, פלאס אויכעט דער בלימער קומט אריין צו די מערידזש מיט א טאכטער אויכעט. פיין. עס זענען געגאנגען יעצט דער ראובן מיט דער ראובן מיט דער רבקה, און זיי האבן צוזאמען חתונה געהאט, זיי האבן בכלל נישט קיין שייכות, זיי האבן טאקע כאילו אז זיין טאטע'ס פרוי'ס טאכטער, אבער דער קינד האט נישט קיין שייכות צו דעם קינד, דאס הייסט, דער ראובן האט נישט קיין שייכות נישט מיט דער רבקה, און האט א חתונה געהאט מיט זי. יעצט וואס איז געשען איז, למעשה, דער בלימען מיטן בנימין, זיי האבן אליינס געהאט א קינד אויך, שמעון איז געבוירן, וואס בעצם ער איז יעצט א האלב ברודער צו רבקה, און א האלב ברודער צו ראובן. ער האט די זעלבע טאטע ווי ראובן, ער האט די זעלבע מאמע ווי רבקה. יעצט וואס איז געשען איז, דער ראובן איז געשטארבן, אייב נישט ווער דארף גיין מאכן יבום? שמעון דארף גיין מאכן יבום. און אויב אזוי פרעגט די גמרא אין אזא סארט פאל, אחותו מאי אמי, ס'איז א שוועסטער דורכן מאמע'ס זייט, וואס שנאתו וואס זי האט חתונה געהאט אחיו מאביו, זי האט חתונה געהאט צום ברודער פון שמעון, ווי אז זיי זענען ברודער'ס דורכן זעלבן טאטן. יעצט ואחר כך נולד אח, יעצט דער שמעון וואס איז געבוירן, און מערסטנס שפעטער דערנאך איז געשטארבן דעם ראובן, דאס יבם זאל זי קענען מאכן יבם צו שמעון, הוילע בה מצא בעתה. ווייל למעשה אין אזא סארט מעשה האט א כלל צו זאגן, יא, שמעון, דיר גיי מאכן יבם, פארוואס? ווייל דאס איז דיין פאר'ס ווייב, און דיין פאר וואס איז געשטארבן, דיין ווייב, ברודער וואס איז געשטארבן, איז דיין ברודער'ס ווייב, סארי, דיין ברודער'ס ווייב, און דיין ברודער וואס איז געשטארבן אן א קינדער, איז אוודאי האסטו א חיוב צו גיין מאכן יבם, אויב אזוי גיי זי נעמען, איי דא איז דא עפעס אלטע מעשות אז ס'איז דאך דיין שוועסטער, נע, דאס פארגעס, כולי. אויף דעם פרעגט די גמרא, לפי ר' שמעון קען איך זאגן אזא סארט זאך? אויף דעם זאגט די גמרא וואס עפעס? איסר החוסה להיכן אוזל? וואס? ווי איז אוועק געגאנגען די גאנצע איסור? ס'בלייבט מעשה זיין שוועסטער. היות די רבקה איז דאך למעשה די שוועסטער פון שמעון, איז אוודאי קען ער נישט גיין מאכן איד מיט זי. אה, אויב אזוי פרעגט די מרא, הכי נמי איסר אוכף שלא היה בעולמו להיכא אזל. פרעג דיך, אזוי ווי דו פארשטייסטו אז די שוועסטער דין גייט נישט אוועק, און די שומער קען נישט יעצט גיין מאכן יבום, אה מיין ברודער איז געשטארבן אן א קינד דארף איך מאכן יבום, ניין דו קענסט נישט מאכן קיין יבום ווייל ס'איז דיין אייגענע שוועסטער, איי וויש אוועק דאס ניין איך וויש נישט אוועק. אה, אויב אזוי פרעג איך דיך, ווען די לייב איז געבוירן לאחר יבום, די היסטערי וואס איז געווען דארט אמאל איז געווען א פרוי פון ראובן פארוואס ווערט עס אוועקגעווישט אויף איינמאל? אויף דעם ענפערט די גמרא, האי סירא דלית ליה טיירא האי סירא דאית ליה טיירא, ווען ס'קומט צו אחות אשתו, אויף דעם איז דאך דא א היתר, און ממילא זאגט ער זיך וויבאלד ס'איז דא דא א היתר, זאג איך שוין אקעי די היתר עקסטענד איך נאך אביסל ווייטער, היות יעצט האט ער זיך אריינגענומען, פיין איז די אלטע איסור, איך נעם עס דאך עניוועיס אוועק, נעם איך עס אוועק אביסל מער, מה שאין כן דא, כ'נעם קיינמאל נישט אוועק אזא דין ווי אז שוועסטער מעגן חתונה האבן, אויב זאלסטו וויסן בלייבט דער דין, און פון דעם זאגט ער דא זאלסטו וויסן מען קען נישט מאכן קיין יבום, מה שאין כן דארט נישט, היות כ'נעם דאך ממילא אוועק דעם גאנצן איסור פון אשת זכר, אקעי נאך אביסל מער, דאס קען איך שוין זאגן, אבער דא אינגאנצן א נייע חידוש, דאס קען איך נישט טון, און פון דעם זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, מיין שיטה בלייבט, טאקע נאר ווי רב פפא האט געזאגט זאלסטו וויסן, אויב איז זי געבוירן לאחר וואס מען האט שוין געמאכט יבום, און יעצט איז זי געבוירן, פיין, און נאכדעם איז געשטארבן שמעון, זאלסטו וויסן קען איך זי ארייננעמען, פארוואס? ווייל איך קוק עס נישט אן ווי א עבר, איך קוק עס נישט אן ווי אשת אח שלא היה בה לאמר. פארקערט אבער, אויב איז זי געבוירן פאר מ'האט געמאכט יבום, ווי א פאפא מזל איז געווען, אפילו אזא פאל איז רבי שמעון אויכעט מודה, דאס איז אשת אחיו שלא היה בה לאמר.